Maen nhw'n dweud bod Nadolig yn dod yn gynharach pob blwyddyn, ond fi wedi tseco, mae fe dal ar y 25th pob blwyddyn. Ta beth, yn y fideo yma, dwi'n mynd i sôn am fy hoff Siôn i yn y byd. Hen ŵr enwog sydd yn mynd o gwmpas y byd yn gwella bywydau pawb. Na, nid Siôn Connery, ond Siôn Corn. Sut mae'r boi na'n gallu teithio o gwmpas y byd mewn un diwrnod? Na be fi eisiau feindio mas. Mae Sean Corn yn boi eitha mawr. Tua 125 kg neu 20 stone. Felly pob chwarae teg i Rudolf a'r ceirw eraill am cario fe a'i sach enfawr. Mae yna tua 2 biliwn o blant yn y byd yma o dan 18. Ac er mae Siôn Corn yn tueddol o roi anrhegion i bawb, diolch mae PlayStation gyda llaw, mae'n tueddol o roi anrhegion i'r plant da, yn enwedig y rai sy'n neud y gwaith catref. Ok, felly, os oedd pob un plentyn wedi ymddwyn yn dda eleni, mae rhaid i Siôn Corn roi anrheg i 2 biliwn o bobl. Nawr ar gyfer y fideo yma, beth am i ni ystyried bod na dwy blentyn ish ym mhob tŷ. Nawr, diolch i Time Zones, mae gan Siôn Corn 31 awr i gyrraedd 2 biliwn o blant, ac felly 1 biliwn o dau. So, 31 awr, yw 116,000 o eiliadau. Felly mae Sean Corn yn llwyddo roi anrheg i 8,961 o blant pob eiliad, sy'n golygu bod pob un plentyn yn cael tua 10.100111 chwech eiliad, amser sydd yn 10,000 yn llai nag eiliad. Cofiwch, mae rhaid i fe biti mynd peis yn yr amser yma fyd. Cylchedd y byd yw 40,000 kilometr. Cylchedd yw y pellter i gerdded o gwmpas y byd mewn llinell syth. Ystyriwn bod pob tu o gwmpas y byd mewn llinell syth. Bianedd yw pellter dros amser, felly mae Sean Corr yn llwyddo cyrraedd cyflymder o 359 metr Yr eiliad. Y problem gyda cyrraedd cyflymder mor cyflym â ni yw'r gwres. Ystyriwn bod Siôn Con yn cario anrheg mas 1 cilogram, sef mas bag o siwgr, 1 cilogram, ar gyfer pob plentyn. Mae rhaid ni ystyried, druan, bod y ceirw yn gorfod cario 2 biliwn o kilograms yn ogystal â pwysau Siôn Corn, wrth deithio o leiaf 800 milltir yr awr. Faint o egni cinetig mae hwn yn cynhyrchu? Egni cinetig yw hanner mas lluosi beanedd. Sgwâr. Felly mae Siôn Corn yn llwyddo cynhyrchu jest o dan 129 miliwn miliwn joules o egni cinetig. Felly mae Siôn Corn a'r Ceirw yn dioddef gwres ac egni sy'n fwy pwerus na bom atomig, sydd yn briliant ddelfrydol. Wrth edrych ar y holl ffeithiau yma, mae'n anodd gredu sut mae Siôn Corn yn gallu teithio o gwmpas y byd mor gloi. Yn amlwg, mae Siôn Corn gyda dealltwriaeth lot mwy eang na ti a fi o'r ddamcaniaeth perthnasedd. Yn syml, mae Siôn Corn wedi llwyddo ffeindio ffordd o blygu ac addasu amser i wneud siŵr bod e'n gallu rhoi anrhegion i bob un o ni, Vitamins please, ie? A sicrhau bod y ceirw ddim yn ffrwydro. Felly, diolch yn fawr i ti, Sean Con, a Nadolig llawen i ti, ac i bawb arall sy'n gwylio. A diolch i Sean Connery hefyd am, am Good Films.